Tekîliya nivîskarî, weşangeriyê û kombûna weşangeran. Ez dixwazim li ser vê mijarê hin tiştan bibêjim. Gotina dawîn ez ê di serî de bibêjim. Kombûneke wiha bi destpêşxeriya Weqfa Mezopotamyayê û beşdarîya hemabêje hemû weşanxaneyên kurdî bi serê xwe serkeftinek e. Lewra ev demekê dirêj e, ji bilî Amedsporê tu tiştekî nikaribû layanên kurdî bîne dor maseyekê. Çima beşdariya vê kombûnê ku xeleke kombûnên dîtir li dû xwe bîne ewqas girîng e? Serê pêşîn divê em vê bibêjin ku rola weşanxaneyan di warê standardkirina rênivîsekê kurmancî ya hevbeş de di ser her tiştî re ye. Çimkî eger îro hemû weşanxaneyên beşdar li dorhem prensîbên rênivîsa kurmanciyê pêk hatin û qewlê xwe girê da, va ye ji bo standardbûna kurmancî astengeke bezin li paş hat teyiştin û me gorand. Çimkî rênivîsa hevgirtî mîna parsû û masûlkeya zimanî ye. Ku parsû û movika piştê xwar nebin, hevgirtina yeksanî ya bedenî pêk tê û dar û daring durust û rast dibe. Helbet eva ez dibêjim ew hêviya dilê min e. Di encama kombûnan de dê konsansîseke wiha pêk were ez nizanim. Ev hê ne zelal e. Lê a zelal ew e qene ji bo vê mebestê pêngavekê tê avêtin û divê em ji bîr nekin ku rêyê herî dûr û dirêjî bi rakirina wê gava pûçûçûk a ewil dest pê dike. Ez wekî nivîskarek li gel weşangerê xwe beşdarê rûniştinekê vê kombûnê bûm. Her çend weşangerî rola edîtorî dabe min jî, ez xwe di wê çendê de nabînim, naxwazim bi wî çavî çavpêketina xwe darî çav bikim. A min ne çavdêriya navmalê, tenê çavdêriyeke derakî ye. Wekî kurdekî dilxwazê kurmanciyê, wekî nivîskarekî kurdnivîs û xemxwarê peyva kurdî. Lewra ez ê nekevim dû horgulî û tu gotinên qelew nekim. Çimkî edeba min a malbatî nîşanê min daye ku pariyê gir gewrîdir e. Ew nakeve berê min. Qasî min zanî du weşanxaneyên me di vê kombûnê de amade nebûn. Helbet hincet û sedemê wan hene, ez ê nekevim dû vê pirsê. Li gel vê tenê ez dixwazim bi bîra wan û me hemûyan bixim ku eger di pêkhatinekê de mirov amade nebe, mirov gotina xwe li meydana şerî neke û li gel hilkeftinê amade nebe, sibe roj belkî niyeta mirov çak be jî lê mirov dê bi durustayî bi wan biryarên hatine girtin serwext nebe. Ev dê bibe sedema hindê ku mirov bi wan biryaran qayîl nebe, Jixwe di encamê de ev kirina mirov dê bibe sebebê dubendiya nava tifaqa piraniyê û dê bibe sebeb ku biryara li dor yekgirtina rênivîsekê giştî provoke bibe. Heta belkî neçe serî. Gelo me hûn dixwazin bibin beşek ji kêmasiyekê wiha? Dengê we hate min. Na. Min di bîst û çend salên nivîskariya xwe de hema bêje hûr, gir, piçûk, mezin bi hemû weşanxaneyên kurdî re, mebest Bakur e, kar kiriye û kitêbê min li nig wan derçûne. Mala tevan ava be. Ku hûn bibêjin di vî warî de çi pirs û arîşeyên te hene, ez ê bibêjim paça wa ku nebin çima wekî sêwîlekan ji wî ber derî biçim ber wî derî. Ez di wê baweriyê de me wekî her karî di karê weşangerî û nivîskariyê de jî mifteya serkeftinê îstîqrar e. Berdewamîdana bi plansazî ya li dor hin prensîbên cîhangirî û asofireh mirov mezin dike. Hesab û planên gundîkî û hema bibê jî ê dema kar awayekê ji awayan diqede, tu carî mirov ji doringa xwe a berdteng dernaxe. Ev ji bo her tiştî wiha ye. Wekî gelek tiştî, tekîliya nivîskariyê û weşangeriyê jî dualî ye. Aliyek, tu ji milê nivîskar ve gava lê dinêrî, tiştekî din e, gava tu ji aliyê weşanger ve lê dinêrî, tiştekî din e. Li gel vê jî a esas afirandin e. Yanê ku nivîskar nebin, hebûna weşangeran zêde maneya xwe nîne. Di dinya me ya îro de, di nava van şertên reel ên kurdî û kurdan de mirov li benda tiştan be, ez dibim qey ji xeyalperestiyekê beyhûde pê ve ne tu tiştekî din e. Wekî gelek tiştî, li nava me kurdan ev kar jî bi ser têkiliyên xal û xwarzîtiyê, bi ser pişpiş û pifdana bê mane ya romansî bi rê ve diçe. Em hê jî li wê pêlekanê ne ku dibêjî dê çawa be kar diqede û her bir û komik tenê çaviya pêş kozika xwe dibîne. Îjî ez çima behsa wana dikim? Eger em ê behsa kêşeyên weşangeriyê bikin, ez dibim çênabe ku dengê nivîskaran ji nebihîstî ve bên. Dawiya dawîn, paleyên vê zibarê ew in. Her çenda paleyên pûşî bin jî. Ez bi xwe vê pêngavê ji bo Dûroja Weşangeriya Kurdî bi xêr û bêr dibînim. Bila rûnên û ji xwe re rûnê xwe li gûlola xwe kin.